Lakini nabekire omonyamosira naimokire igoro naraire rikuba rianyarete rinene sana, omanyete abarogi mbare ororo barabwo mogose gokana ng'a abarogi aba mbaiyie omonto naro okare konduta egete ng'aki mogendererete, pole sana ase baria mwasireirwe nabanto babwate covid gose morwarete covid. gose mobe bono more amatanga aya mwasirire abamino pole pole sana, lakini obomaene ndwarete rikuba is been two days rikuba ritonyarete enyomba engima, ama- ama- amarwaire aya abuchire isiko aa yaani ero ore amambia toiyo ko tiga togendereranie gosaberana, bono rero bono omarogoba botambe ngocha mambia abanto baria ba Kenya bararire, rero natake tokoraumera abanto aba America na aba Kenya nabo bagocha korigereria magega. Egesongo totaete tokwanere igoro y'abanto bakorokwa chi dream killer, abanto baria ogochi gotebia kende bagokania, gokobatebia kende bagokania, gose abanto baria okonyora mbamaeti kona cha kiina eki bare bakore, e nabo eke omosike oo bw'ekegere nabo okonyora omonto onde bono okondangeria ogontebia ng'a nki ogotegerera omosike oyo bw'okogere, amang'ana ayabagere tiga.

You understand? Timaeti ekegori kiaino more. Ekegori giaito igo kiarenge egento ege mogere yaya, abakamba yaya baria na abarogi bare, those are the things some of us we grew up in. Bono abanto sikuizi mwaikire ase okonacha ekina eki otagete gokora. Bono ntagete nkwanere young people, nini ntagete gokwanera? Naende amachuma ntegerere, narigereirie omwaka oyo oerire gose emiaka ebere yaerire, narorire buna abasubati bare divorced bakwerosi buya, barende abana buya, yaani abasubati bare divorced bono isiko aba bakororeka na enchera egete eng'ao. Igo oria ekero abasubati aba abanyuomete, inki gekogera mware koba motabaancherete berosi? Omanyete egento eki genchanda sana, moka oo onyuomete buya buya buya, inki gekogera mogoikaransera abasubati aba mokobaa ribaga ba prosper. Bakoba divorce, bamanya koenda berosi buya, bachaka ebiasara, bakora ebinto, because ekero omonyuomete iga omobererete amachiko, tomoeti ibaga arosie decisions chinde chionsi. Alafu mokobatiga mwemanyete baria more maa, after mwabatigire mwang'usire gose nkenya mwaretire omokungu onde, omanyete nkenya mokweng'usa baria more America iga nigo nache gokwanera naende. Gokoreta omokungu oyo okabere, ogosaera buna enyoni, ogotiringa, ogokoria ogokoria gwachaga komisia omokao omotang'ani. Inki gekorera mokomisia omong'ina oria omotang'ani? Sababu, nyatero bwairire ase ocha ninkore oche. Esababu, omogocha mwarwete omokungu oyo okabere gwakaa ng'a omosubati oyo iga are omuya, kwamanya konyora ng'a omosubati oyo iga are omobe kobua omokungu oria omotang'ani because. Mori gotwarao torosi decisions. Omosubati agochi gote ng'a bono omogaka spring break ngoche ere tiga toire abana. Yaya omogaka tiga toire chibese bono twagacha. Yaani kera egento ainwe amachuma amo ogokana. Omosubati iga agochi gogotebi ng'a yaya nintaete gochaka eblogi iga Facebook buna bono ngokora chi Facebook iga. Omosacha omogusii achante ing'a yaye omokayo aiborie ogochia kwanya gokwana Facebook, tingotageti Facebook. Omosacha ng'a ase engencho namonyuoma. Bono emiomo yabeire buna echela. Kwenda gwatebia mama omino ng'a mama nintaete gochaka ebiasara gete gete bio koni gento gete koni. Ng'a yaya ebi nebiasara bio botayayi. Ntaete koigora eba amaato aa ebiasara bie eba ne ebi yaya. Obwo no obomaraya ogochia gokora. Ogochia gokwana na omosubati omino oria otenenerete SDA kwamotebia ng'a yaya. nintagete gochaka ebiasara egete bire iga na iga na iga. Mosubati omino ogokani ng'a binto ebi togokora. Bono otakeire omanye ng'a abanto baria abange bago bagogokani ebinto. Na abairi bago, mama omino, mosubati omino, momura omino, omosacha onyuomete, omokungu onyuomete, ogochi komotebia kende gionsi ng'a e- eplani obwate, onye kana kabisa nonye yarenge eplani engiya yare gocha kobarusia obotaka ime, Oanga pi, onye ne chingoko otagete gotuga ogoteba ng'a yaya onye my brother natugete chingoko chigaku chionsi. Onye na okorema ng'a yaya omosubati ominto nasimeke ebitunguo bikayia. Barabwo chi decision chiabo chire based on eki omonto onde akorete nkiaba. Bono okonyora ng'a naki ekogera tore abanto abange bare aba tore abataka. Ekero ochete gochaka egento kiago buna bono nchagete facebook eye iga, ntagete momanye ng'a abairi bane mbari gonkwanera because ya facebook eye iga. Naende omonwe oyo tori oyobo. E Facebook tari yabo, Facebook Mark Zuckerberg oroseti. Lakini abairi aba bono bagochi bakogechigwa baigwa baigwa abande na endamwamu, abande tibaeti ng'a ekio bachandete, ng'a inki ekwena konya gokwanera amang'ana efamiri chitopic chinde chigicha chiaba chiabarenga chitopic nchinde gokwana igaa. Okokaa ng'a momura ominto nakwana, ngokwana etopic ende iga iga, goaka iga mosubati ominto nakwana, ngokwana etopic ende iga iga, goaka iga momura omwana omomu osubati ominto okogamba. Chitopic nchire ngokwana iga iga, chire general omonto aranyore ondikeri korwa inbox, abanto bakoreta abanto America baba babatumia, abanto bagotumia abana ba abairi ase bamenyiri nyomba eh. Lakini abairi aba bane because bono mbamanyeti mba understandeti ng'a ense eye onde taiyo ore exception. Kera omonto nabwate emechando, emechando eria obwate nere omonto onde abwate. Barora ng'a chitopic echi nechiabo nkorusia nyomba. Bono onye mbategerera, anga platform eye teiyo naende eplatform eye nonya inche yankonyire sana because na network na abanto ebiasara biane mbigendererete ekero ntagete ogokonya nimbwate omonto ogonkonya eplatform eye totaete tonyore gosiba engiya ekonye nonya na abasani aba baito ekonye nonya na chintakana abana chintakana totaete gokora chintakana ekero nare gota gochaka NGO mama bweka gamboreti ng'a Penina bono ekero mogochaka egento eke abana aba nabang'o mogochia gokonya chintakana echi, mochimanyeti? Yaya, akomi buna ng'aki oire chibese ochia korigia abana b'abande ochia koa chibese because my mum my mum is eighty four, igo advice ya mama iga ekonywa na omonto ore eighty four, igo amanyete ng'a okorachakere abana ba bosubati bamino, oche abana ba bamura bamino, oche abana ba echia uncle na echia aunty, mbamanyete ng'a nogenda okonye entakana omonto otamanyeti, omoire esukuru, bono torochi ase eng'encho ya age gap. Mama tari ng'a nendamwamu akonyigwera, iga aroche ng'a yaya iga gwa nachaka nabana ba chicousin chiaye, abana ba bamura bamwabo, taunderstandeti buna ekero ogokonya mbuya okonye omwana oria oroche okonyara gwekonya kobua omwana bwe cousin yaye otatageti gochia sukuru, kobua omwana bwe cousin yago in fact tai intari nachera sukuru, nonya ne cousin eyio yago yoka ere ere lazy, nonya mosubati oyio omino ere tatageti gochia meremo. Mosubati oyio omino ere namarua oka akonyakonywa, mosubati omino ere sasa etiga okonya abana baye. Mbuya ogende omoa okonye omwana entaka na ise na ng'ina bakwa abakwete, omwana oria narache agokonya ekenyoro. Lakini ase eng'encho y'ekeroria kia mama, ekero nkomotebia egi ntete gokora ekero nare gochaka eke egento eke giokoira chianga Kenya, twagenda nere, okumia because mama is from Gesima, oria ore Nyandoche ibere, bono tari ko understand ebinto ebi ntagete gokora ebire it is a too big of a dream for her. So tari gonkania, gose tari go redirect because tatageti nkonye abanto, iga agokwana kobwatekana ne experience yaye. Chi opinion chia abanto, what pipo think, ebinto biria otagete gokora, the pipo's opinion will destroy you, what pipo's thoughts nabo omosacha oo, naba omoka oo, naba abana bao, they will destroy you. Ekero otagete gokora egento, that is if nobwate egento otagete gokora. Kararengere ring'ana ngento ki ntagete gokora, tiga goshare, tiga kobashare. Ekero okobashare okonyora omonto ogo-discourage, abande bagogo-discourage erinde bagende bosio bakore egento ekio. Onye gotagete gokora egento, sieka omonwa oo, kora egento ekio ng'oora. Rigia abanto baria oroche ng'a nyarebe nimoborie, naende notagenda koboria abanto, genda esukuru, genda online, genda youtube. esomi ng'ora ng'ora ng'ora ng'ora ng'ora because bono ochia koba orimosubati omino igaa ng'a ebitunguo ebiria gwasimete, iga agoteba ng'a ebitunguo ebiria nasara, chingoko yaya tingotuga, yaya yaya mete tingosimeka, ebinto biria batemire ba ba bafairiri, naende ebafaireti because mbakoreti effort, abande bagoteba ng'a enyiomo tobasa konyiowa pi, naende aye nere otiringete enyiomo. In fact gese anchaaka koranch chi Facebook page echi, nari namanyire obomaene bwa Nyasaye pi ng'a abasubati mbare ababe. Abasubati mbare ororo nonya inche ing'eu tinkoira bosa. Abasubati mbare ororo yaani chi cousin chia Saitani. Eh, abasubati mbare ororo yaani notaka koa nomwancha boyire. Abasubati narorire egesango gore chi group echi inkumeti abasubati mbare ababe igaa. Gilbert Mochama, thank you so much for giving me the stars. And those stars echi kogenda ase abana chintakana tonyare gosomia abana aba starting from next month ngosieka tore egroup eye for ko abanto baria bago advertise abanto bago advertise baakane igo totagete onye gotete go advertise oakane erinde toire chibesa echi tosomie abana chintakana ntokoba abanto 250,000 igaa aima aa emiaka etato totari koorokia kende gionsi twakorire goika totware something we have to show. We have to show ng'a egroup eye tore together for this and this. Ototagete gochakera omwana oyomo twateba oyo noyomo. Toche oyo okabere. We are going to start with two boys and two girls. As chibesi chiri mokorwa ekero motagete gotangasa ebinto biaino iga iga, twakanere abana eschool fees naende mogenderere mobasa koboa Naende notatange ase abanto baria more iga iga diaspora ekero togochaka eprogram eye yogo sponsor abana pick one child nonye 35 dollars okobeka through the website toruere abana abo eschool fees ntogocha iga iga not everybody is privileged buna twabete privileged abaibori baito bagotoreta America not everybody has a lottery opportunity abe sponsored we want to pick the children who are vulnerable tiga amang'ana aya chipolitician chigocha one time

Mama kare moyo omote ng'a mama, omwana omotang'ani toirete mama omororere. Mama akorigeria omwana oria okumia ng'a baminto penina one. Ng'ai kwaruseti bono ebi ebirengererio ebi? Ebirengererio ebi nebi bire iga iga America. Onye kare mware gokonya abairi baito, intwe bono emiaka yaito, inche tinganeti gokonya abairi bane baria ba my brothers and sisters because my father had equal opportunities for my siblings. My siblings bono baria okonyora ng'a bare abataka is by choice, tari ng'a bare by circumstances, mh.

Kora ng'ora ng'ora ng'ora onde atamanyeti. Tiga abanto banye gokorora ng'a gento gete, tiga abanto baboke mambia banyore egroup yesiekire, tobatebi ng'a yaya onye gotete gotangasa ebinto, yakana. Tiga abanto baboke mambia banyore ng'a igo ochencheti ebinto. At eighteen years old you should have gained independence to make decisions tari konya goteba ng'a I am going to start, I will save, onye okore in a bad marriage ng'a ninche ntige omosacha oyo, ng'a ninche ntige omokungu oyo, abanto baria okonya go associate nabarabwo, ng'a obosani obo ninche mbokati, amarwa aya ninche nyatige, eh endagera eye ninche nkee igo ase ndire enda, bono blood circulation is interfered with, oroche buna covid egoita abanto iga, nabo baendete goteba ng'a onye kobwate diabetes, blood pressure, onye kore omonetwe, tikonya goteba ng'a ninche nkei chiratiri, kei chiratiri. keyie endagera tekori endagera moo nendagera teri gochia ande yeah start that one day make that decision at 18 years old you should be able to be making decisions by yourself naende ribaga okonya gosik advice korwa ase penny okonya gosik advice goswa korwa ase gilbert korwa ase nyatere okonya gosik advice korwa ase abanto insa chinde bagosiria purchase knowledge genda eira chibesa enke igo gora egetabu

Ebusiness eye riane eduka eri mbwate iga riri free market, tari ng'a nebinto bioka nkoenda nachi koonia. Abanto mbare ororo abagocha bacha gokwana na inche every week eh, ning'anchete gokwana, infact I can talk all day.

Okay, let me just pass by and see what I didn't see last time. Oyo no omonto otagete gokwana. They just want to come and talk. Omosacha tataiti gokwana nere, mokungu tataiti gokwana nere, abana na amariogo bakonywa. Onde taiyo bono okomo advice, manya ochire onyorire echiro nimbwate stall number 89. Every week no bare. And they are spending their money on me. Tari ng'a ni i- ng'a ni chianga bakogora. Tari ng'a ng'a ni chi, chi waste beads batagete. Ebatagete therapy. They want somebody

Naende oraike onyuore onyuome omonto otabwati ambition. Abasacha mbare omanyete batari bari zero mbabwati drive. Abakungu mbare they are not even interested nonye na ogoesibia iga nonye na okwe groom nonye na okobanga enyomba nonye onyuome omonto obwate zero ambition. I want you to ask yourself when you marry somebody who has zero ambition bono both of you are going to die with zero ambition? Abanto more iga iga America abana baino baiboreire iga America igaa America eye abana baino batanya korora Disney naende don't tell me ng'a abana aba they don't like Disney don't tell me ng'a abana aba mbancheti Six Flags don't tell me ng'a abana aba mbancheti ko eat out onde taiyo okong'amereria ng'a abana aba toiborete iga iga America they don't want to see the world onde taiyo okong'amereria ng'a abana aba baiboreire iga iga America mbataeti korora ng'ina korwa na sokoro yabo Kenya.

Onye nobonyansi omosacha oyo anchete konacha, tiga anache obonyansi. Onye nokorema omosacha oyo akorema, tiga aro- akore landscaping. Onye kobwate omosubati ogo clean, let us start a cleaning company. Onye kobwate omokungu okoruga endagera engiya engiya, tiga onye koreta abanto banye koragera mwaye mwao. Motebi ng'a swiri, aanse ebiasara bi'okorosia endagera. Encourage each other to pursue your dreams and your talent.

Kemanyi mogosoro taiyo, kera omonto ngokerigia are, nabo okondigereria iga gwateba ng'a gaki ka ntare koba buna Penny, gaki ng'aki ka ndakore, how can I achieve this? Onye gotagete ok- obe buna inche, ntagete omanye ng'a nainche omonto naro ondigereretie ntagete koba buna ere, eh, kwarorire? Onye kore broke.

nonya namachuma nonya enino tegerera. Egento nkere nabeire ngo deal nakero kio the past few weeks, abanto bandangeirie abasacha, abasacha nabwo abange, eh, bagoteba buna aba abakungu bare chicoworkers echikobagokera emeremo kobua abakungu babo. Na abasacha bande ebakogokerwa emeremo, yaani the opposite, abakungu bande ebakogokerwa emeremo nabasacha bande kobua abasacha babo ba nyomba. Abanto baria more married.

Omosacha onde nare willing agorere moka oo lunch. Omokungu onde nare willing agorere omosacha oo lunch. Mokomenya goika nyomba, why do you want to treat your spouse buna enemy, omonto mwanchete konyuoma na ase eng'encho y'obwanchani? Welcome your husband. Karatogie your husband nonye gasendete enda, karamotebie ebinto ebiya ebiya ebiya, karategi moka, karatogi moka oo nonye goroche ng'a takerochi, eh. Bono oroche abanto buna intwe totakagire ng'a kaa ntonyore abasacha ase eng'encho y'emenwa, tobwate abasacha twanyorire abana mbwate bane mbwate enyiomo kabisa omosacha angotogie kabisa, omosacha one nere ongotogie kabisa nari aranyore chinguru akore emeremo. In fact, nakagere ng'a ninyore mosacha ngomia omosacha. Ee, do you understand, because y'omonwa oyo ng'aye, mosacha onde taiyo orakoremereria, nombwate oyomo omenyete nere naende noyo aremerereti, naende ere tarochi bokong'u, because omogaka oyo one I prioritize him, mpaka ansinye ekero agocha gonsinya amonyore ng'a naende ochire konyuoma, rirorio imobogo rimoirere omosacha omokungu oyonde. Naende omokungu onde bono ogocha koira omosacha oyo nabeire nere 25 years, tindi gochi gokora gosori nere, this is the father to my children. Oyo nere ogocha koba esokoro y'abana bane. Mokungu onde bwensi ogocha koira omosacha oyo tabasa gochaka ko, komonchandera, a make sure ng'a he is okay, because my husband abwate omwana oyomo ore 22, omwana onde ore 19, oyonde iga are 16. Aka agake nabo karabe nka nkarwana mono. Togochanda aba a- ise abana aba, omokungu otagete bono omosacha one, goika abe ready for these three children, because banyore ng'a ise iga akabete mistreated, acha gotebia abana aba bane ng'a ng'a ng'a my wife iga akora iga na iga, atakipata. I take pride in loving my husband naende tindi gosoka kende gionsi naende timbwati gesokero kende gionsi baria mosogete she- eh, shame on you inche I am not afraid goteba ng'a omosacha antagete mwanche mpaka naria arandendere abana bane naende omosacha one abana bane they are not allowed ko- ko- ko- ko- kofight na omosacha one no they should respect my husband because onye tari ere anga timbaiboretie so tho- those are my stands. Why my husband comes first Abana aba onye tari ere ong'ete sperm anga timbanyoreti ningotema bare chimaiti gose abwo agwo ngotema ba kare. Abana aba bane aba abanene aba batato obagotaka korusisia amagoso namanya kobakani ng'a come slow this is my spouse this is my lover inyore omonto yaani esegi ere mwane igoro y'omosacha one inyore omonto ogonkunera omosacha oyo one I take pride and I am not ashamed. Kobatebia ng'a omosacha one takonwa. Kwarorire, omosacha oyo gakorosa atebe ng'a bono naisanekire na peni, eeh rirorio na- nabo nkomobwatoka. Lakini naende abe very respected. In fact onyore my daughter omoborie igoro y'omosacha one omoborie, tintageti mosacha one achake koiranererigwa enchera gete, abana aba bane adults bachake kokwana nomogaka one, nere onkonyete nkabarosia.

Omonto tanyare kogotebia ng'a ekero ebiya eki mbobe osibete, ng'a chi-earring naye togwenereti obeke, ng'a ebiasara ebi bi'okoonia ebi chi chisex toy nebibe, ebaa yaya eye ne echi echi ne chidambi, basubati mbari kobeka rong'i, ng'a yaya biasara mbiri gokorwa esabato, yaani chiopinion chi'abanto yaani chinyinge, chiakoburukani chiakobeka in poverty. Gogochia gotebia mama omino ng'a omosacha anga onsinye onto are, mama omino ogotebia ng'a yaya remereri na inche nabo naremerereti iso, aye okaremereria, okabekwa omosaraba, tata agakobamba, akagochanda, na inche omenye gocha ontebia ng'a na inche omosacha omosubati omoke, omosacha acha gonchanda. Kandi mama omino ng'a yaya, omosacha oyo nomosacha omobe mama, onye aye kwaremerereti, eyio ne echoice yao,

Kore negento ogotoononi nki rende gwachomererete gwachorerete esoko, ochore esoko omenye korora ori nomosacha ogo five days, okonyora nabwate omosubati onde omenye korora ochake goteba ng'a he's cheating cheating, mbora kwamorire five days omosacha aganyete amatuko atano, akorara aganyete ng'a one, two, three, four, five, rituko ria gatato infact noyo chikobagorera. Kori nomosacha egento negento egechinga sana, gose kori nomoka egento eki negento egechinga sana, togochi onye gwachorire gose oinywa omokarua egento keria na roho safi, kwarorire? Roho safi kabisa igo ogotebia omogaka ng'a riria ntwaetana mogaso lakini egento nekiao hiya, bwata egokia omogaka, amang'ana ayio aere orore buna inyuomo yaye tabe engiya, takonya gochanda abana ba abande, onye kobwata abana abamura. Tikonye gochanda abasubati babo aye onye kobwate omwana omoiseke, aye notake omonto agochandere omoiseke, omomura oo arinwe sex for five days, omoiseke oo eh, a- arinwe e- arinwe e- esex for five days, omoiseke oo aakwe chindwaro toonse eh, buna inche ninche nyore echikorera because nyore omomura oko ogokuna omwana one, in fact naigwete ng'a aba- abamura mbare Texas nontaete gos- gotoma abana bana bane gochia bacha konyora abanto korwa Texas. Abande baino mokonya kondigereria iga iga ngokire ngokire tinkonyora ore ninche inde ekorera yao omanye korora omanye momura oo akwo na omwana one tomanye komanyana komo mh Texas bono nonyigwete aba abamura bare basomete abaya kabisa mh Texas yo your boys my daughter is going to one of you eh naende iga atebitigwe ng'a their kisses nanyorete omosubaa nigete akamotebia ng'a their kisses very educated my daughter wa is in engineering school iga atagete omosacha ore very educated obwate chibese abaibori babo mbabwate chibese yaani meaning hard working you understand igo bono nabo ogocha konyora ng'a inche ekorera yao moche mokumia sana manya ochi ko omwana ogo mwarangeria ng'a mama ng'a nanyorire egirlfriend ekoroku sydney bokire teiga.

will succeed and this dream of mine yogokonya chi orphan am kindly asking everybody moche aboard with me toche kabisa moche koro moche korokera ebibaba moche mombwate ase chintakana echi togochaka ne chintakana inye tochibeke eboarding school mombwate ase kera omonto arwe chisiringi ikomi ikomi ikomi ikomi morore buna tota buna totarosi buna twa bono naende omanyete nacha ngochenchi naende ebinto binde Morore buna totache enchigusi, omwana oyomo oyomo oyomo, abagaaka baegwe ebinto biabo, abang'ina baegwe ebinto biabo, omoka oo omotogi, omosacha oo omotogi. Ekero abana bao bakorwania omosacha oo omodefendi, ekero abana bao bakorwania ng'ina, defendi omoka oo. Tiga gotiga abana bagochaka koba buna chisaitani ime aa, naye gokobwatesia abana barwani ise. Naye kwabwatesia abana barwane ng'ina, yaya, eh, abasacha ancha nabanto totaete twanchane kabisa kabisa, covid gegocha koera tochie tokore event, tobeke chianga buya buya buya buya tokore formal event, abanto mbaria motanyare kobeka chianga buna abwo hollywood, onye tari covid anga ntwakore event to invite abanto baria baito korwa gusii, eh. Abanto chi abanto bari kwo koru Kenya tobaini baiti iga iga nainwe moche eh torosie event enene enene ya global abanto koru Europe moche kabisa eh torosie a formal event tobeke chianga chiria chia Hollywood ma America saba nyasaye covid eye egende morore buna totashaini gusii intwe ntori banyasiasa intwe na abanto kawaida Abanto kawaida totaete torosie echange goetera ase chintakana gokonya chintakana in the process we network in the process we support one another nyasaye oyio tiga ng'ende chinsa chiaikire ngochia kogenda nchake goshughulikera dinner because mambia abana mbabwate esukuru amasase na amachuma anchana. eh, naende tiga gotebia abanto chiplan chiao chionsi pi, tiga abanto bagochia koboka mambia banyore ebuilding, abanto bagochia koboka mambia banyore egari oteneneti isiko, abanto bagochia koboka mambia banyore ebitunguo biasokire, tiga onya gotebia abanto amang'ana amaange, ekero ogotebia abanto abaange igoro ya chiplan chiao bagochiita otarachi goikia ande onsi bachiitire chionsi pi, Nyasae oyio.